edu ya fia ele du ya me tso ya yi eƒe aɖe me ke e fi ya wodzi wo ɖo fi ya nenɔ ŋu etsi e medi be mase nu ɖeka gɔme na wo ye ma yi mɔ tsia nɔ ɖɔɖɔm nɔ ɖɔɖɔm ɖi leke miewɔ afi survive till now.
Ku medo taflatse be miwo mɔnyaoa.

Tso ɣeaɣi ke nenɔ duya me tso ƒe ɖeviɖevi ŋu va de atsi ne fifia, etsiɖamenyawo kple xuxee ɖewo le dua me na mi. Etsiɖamenya ɖe leke wokɔ dzɔna le duya me na ɖena ame nam. Akpe e me si be afia ye mi e sukuviwo kpe fu le blibo ŋutɔ afi ato ato atso tɔ ayi ɖe suku. Leke nakɔ ɖe afia gɔme nam leke enuwo kɔ nɔ le afia ye ma ye mɔ. Eye magblɔ be abe kɔsiɖa eve yiwo ke etsia tso avulagu me va xa afi ya. Mm. Mami me viwo wonye sukua ƒe population agbɔsɔsɔ me tɔ. Okay. Ta afi ya míetsi atsitre ɖoa, afi ya míekpɔ wole wotɔwo tsom save kple gbɔgbɔ ŋu le nye ya. Mm. Ta etsia ɖo ɖiɖi ya nye. Gake afi ya ne ge ɖe afi ya afi ya ebubu ge ɖe eme. Okay. Ta ema yi kura hã nakpɔ be edzi ŋɔ. Ta ema yia AMC na mi 1130 eh, eh, Ghana cedis. Míekɔ ɖo eŋu xɔ ɖe ɖoe hafi Splendid Hotel tɔwo hã ko eŋɔxea ɖo ɖe mi. Ya, menu ƒom tso ɔna be saɖe ŋuti. Be ye na mi ehɛ one thousand ya one thousand one hundred and thirty four Ghana cedis míekɔ ɖo tɔdziŋu xɔ ɖoe. Hafi Splendid Hotel tɔwo wona mi xeya wɔme eve yi ke míeko ɖeka na Aʋaʋla Kpota tɔwo hã. Ok, ta medi be nukpɔlawo na akpɔe ale be sukua ele domeza afii yi ke afia ye nye fika.

Akpe, míeva ɖo mami me eye míetso lãwo si me ŋua míeva ɖo mami me yi ke mía edo ge ɖe míaƒe edumemetsitsi ɖeka dzi wòa aɖe eƒe ŋkɔ na mí. Eh, abe aleke ko míewɔ mɔa wòaɖe nu ɖeka eve me na mí le mami me dua me afia. Eh, tɔgbi na yɔ wò ŋkɔ na mí. Nye kue Zike Tagbɔ. Meɖeku.
Zike Tagbɔ. Zike Tagbɔ. Eh.
Ok. Eh, yi ke nana mínya be yeƒe ŋkɔ nye Zike Tagbɔ. Eh, Tso ɣeaɣi ke nenɔ duya me tso ƒe ɖeviɖevi ŋu va de atsi ne fifia, etsiɖame nyawo kple xuxi ɖewo le dua me na mi. Etsiɖame nya ɖe leke wokɔ dzɔna le duya me na ɖena ame nam. Ho na nasi tsiɖame nya wɔ enye nuwo dzɔ kple dua va yi yidzi kɔ mia le. Ekaka gbɔsusu kple nuzɔzɔ wɔ etɔ ʋua xe ko tsia megate ŋu flo ɖuna abe ale wònɔ ena sa ene o. Ko so ƒedzinu ada atɔ̃, ada, adre kɔ. Edze egɔme womegakpɔ nɔƒe o. Ɖeviwo va suku yi nyawo hã ezɔ dɔ. Ko fifia míedzi tso duyiɖewo gbɔ ye be mɔ ye dzi wòato Ne tɔʋuɔ, etsi sesẽa na tɔ adzo kaba. Ne míewo fetri gblẽ wo dede, tadi gblẽ wo dede, tomatosi gblẽ wo dedea, ne wògayi dzi abe ale yi wònɔ anyi sa ene. Ke me ɖo ta fla tse ne míwo dukplɔla be míawo míakɔ dama ho ye míaƒe MP-wo ke míeso gota nutoamewo vavam be míagbɔ ɣeshiaɣi kuxiwo kpɔ. Gake wɔna aɖeke medo ta ɖa fia mía kpɔ kpɔ de dzesi be Yesu hã de dzesi be ne amewo le esi ŋutɔ me enye keta ŋutɔ mea, fukpekpea ɖekae dze ɖeka vie o. Ko medo taflatse be míwo mɔnyawoa?

Emɔa tso hatɔ godo heɖo te ku me kɔ. Wokpɔ mɔ mɔ mɔ hã gbɔ na mì be míado go ƒukpekpea me. Etsia ɖeɖɔ xomɔ suku kpɔ edzi. Ɖevi mɔ gayi sukɔ enu natso ye amamanɔmi sukuxɔ le afi ya hã mewo nye sukuxɔ o. Ne ekpɔe aɖi aɖi kokoe nɛ o. Evɔ ne edo ɖe du sue kekeake mea O sukuxɔ nye be sukuxɔ yi o mía tɔe va zu abe ni ma goti xɔ ene. Ta me ɖe kuku. E tɔ tɔ ebe ezu abe ŋka nene. Ni ma. Ni ma goti xɔ.
Ee.
Ta me ɖe kuku. Ŋlɔe ku ɖe sukua ŋuti ke mía ŋu nya. Esi edzɔdzɔ vivivo enu la kasu ne yeaɖe tomatosi gbe ade fetri gbe ada tadi gbe. Ta me medi be na akɔ afia na edɔ kawoe nye dɔ koŋ miete miewɔna le du ya me. Agbledɔ.
Agbledɔa ekawo ekawo na na tɔ dzi. Ebligble, tadigble, fetri. Tomatosi, wonye dɔ míewɔna le afii. Fufu nye mamlɛa. Ta fufu ŋue nye mamlɛtɔ kekeake. Mm, esia ɖo hã, ya nɔ tsia me. Ne tsia ya míekɔ, mie miesẽnɛ. Ta míeɖe dukɔ kuku ɖe kuku ƒom. Míaƒo kuku ne ya mía ŋgɔgbetɔ nye Mahama. Wokpeɖeŋutɔ míaƒe sewɔtakpekpe mee la. Yi ke nye Honourable Dzidzɔli Gakpea. Ee, ne.
Wòakpe ɖe mía ŋu eƒea me alo ƒe nea me kɔ hafi eƒe ame tsatsa bubu kɔ. Ŋkɔ nanɔ mía gbɔ tegbetegbe. Míaƒe dɔdɔasiawoe nye ma, nye gbedeasiawoe nye ma. Eyi ne míaƒe dukplɔla be míele kuku míele tsi ŋutɔ me, míele keteaŋutɔ me ete. Ta meɖe kuku, esi ɖe afi ma. Asi ɖe afi ma eyi ke medi be mabia wò biabia ɖeka yi ke ko na aɖo eŋu nam abe edumemetsitsi gã ɖeka yi ke na aɖo me nam enye nye be edu ya fia le du ya me tso ya yi eƒe aɖe me ke fi ya wodzi wò ɖo fi ya nènɔ ʋu etsi medi be mase nu ɖeka gɔme na wò ye ma yi mɔ tsia nɔ ɖɔɖɔm nɔ ɖɔɖɔm ɖi leke miewɔ hafi survive till now. Eye sa tsia nɔ ɖɔɖɔ ma agblɔ be esa mu ga mu xi o ne tsia ada ɖɔ ne zo kɔ amu aga va yi ɖo tɔ tɔ tɔ he le domea gake mía mía dzi le wo te na kpɔ mía de wo de na agblea mía de na ta fifia ye ne wo mía dzi le wo va zo vɔ kɔ sisi sia kple nuwo ɖɔm ɖe kɔkɔm ɖe tɔʋuwo me ko. Tɔʋɔxe, ko mege fifia wo xea mɔ ŋu nuvɔ so gake kokoko tsia ga ƒlɔ ɖem na mi koko. Ta tɔʋɔwo xe xa yi na be e etsia ɖɔɖɔm tɔ eku teƒe xɔm agble ade ɖe eme megbe tsim. Yike e tɔgbi nana mia nya be e Yewomayi mɔ ke yewo fofo alo yewo tɔgbuiwo nɔ anyia? Etsia eva yina kakea, e, eshina le eɖokui si yi ke wòshina va nɔ yiyim. Yi ke fifia woa, enu yi va dzɔ be wòhe wòɖɔɖrɔm yi ke teƒe yiwo ke meɖɔna vana tsã o vava ma ye nye be, e, etɔ, etɔ ka yi ke wonye teƒe yiwo ke tsia tsrena va yinaa? Wova xe. Leke míawɔe hafi eŋe mɔwo me nakɔ kple susu be etsia ƒe yiyi kabakaba na anye nu yi ke woƒe agbledede, enu yi woyɔ be ye wowɔna le afia nye nu vevie ŋkɔ yi ke míehiãna le Ghana dukɔ me. Fetri, tomatoes, tadi kple nu mawoa, wonye nu yiwo ke míenyina, míezãna le Ghana dukɔ ya me eyi ke ne ɖe tsona afia yi ke etsia nanam be megali oa, efia be wonu tsitsi mee ma yi ke mía edom ɖe domeme tsitsiwo gbɔ Ame, ame yiwo ke wɔna nyateƒe kpɔ megbea, woakpe ɖe edu ya me ŋu kple su be enu yi ke woawɔ ne su fukpekpe yi wo ŋu na tsia, wa asɔlvi na wo tɔxɛ. Anke me, e, tɔgbui medo, meda akpe na wo be ne ɖo dze nam le egbea ƒe ŋkekea me. Gake ebe Nima ƒe e, gbotsi xɔ ɖe, leke enɔ Nima kpɔ? Eo, me, vinyɔnu afimdza. Etɔgbuia viwo li me nɔ edzi edzi ko. Tafumɔe nèkpɔ ni ma gbɔ tsi xɔ. Ee be ye míaƒe sukuxɔ le.
Akpe be nèɖo dzi na legba ƒe ŋkekea me.